כ'האב באקומען א אינטערעסאנטע אימעיל וואס כ'האב געוואלט אדרעסן די אימעיל, צופעליג קען איך די מענטש וואס האט געאימעילט די אימעיל, און און כ'קען אים פערזענליך, איך קען אביסל זיין פיינענשעל פיקטשער אויכעט, סאו ס'האט ביי מיך א עקסטערע חשיבות אז ער האט מיך געשיקט די אימעיל, און ביי די וועי אויב דו האסט עני קוועשאנס וואס דו ווילסט מ'זאל אדרעסן דא אויף די פראגראם עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו שיק אריבער א טעקסט מעסעדזש און בלי נדר וועט מען זען קען זיין איך העל אדרעסן דיינע קוועשטענס אויך. אקעי עניוועי לאמיך דא זאגן, איך העל קודם זאגן וואס דער מענטש שרייבט, ער שרייבט אזוי און לאמיר מיר גיין א סטעפ ווייטער. איי האופ יו אר דואינג וועל, איי וואנטעד טו שעיר עי פארט אוו לעיזער קראוסעס ריסענט קאמעוואס טאלק און קאמעוואסער. איך וויל דא שעירן א חלק פון א שמועס פון לעיזער קראוס אויף קאמעוואסער. הי סטראנגלי קאושענד אגענסט אפשענס טרעידינג, ער האט זייער געווארנט אז מען זאל נישט טון קיין אפשענס טרעידינג דו טו די סיגניפיקענט ריסקס אינוואלווד, ווייל ס'האט זייער אסאך ריסק אינוואלווד, אזוי זאגט מיך דער מענטש, און ער שיקט מיך א שטיקל פון לעזער קראסער שמועס, און איך גיי עס דא לייגן, הער עס אויס. סאו סטאק מארקעט איז דעפענעטלי נישט די סעיפעסט פלאץ. ביי די וועי, איך וויל אויסנוצן די געלעגנהייט צו געבן א א א א א שטיקל דיסקלעימער. ס'דא א זאך וואס רופט זיך אפשענס אין סטאקס. און ס'דא אסאך אינגעלייט וואס שפילן מיט אפשענס. ס'הייסט מע מע ווער מע. אפשענס איז א גאנצע וועג ווי אזוי מען ארבעט מיט די סטאק מארקעט, דאס הייסט אנשטאטס קויפן סטאקס איז מען בעט אויף די סטאק מארקעט, ס'איז דא היינט אסאך מענטשן וואס ווייסן דערפון, דאס מיינט אינגעלייט וואס טוען עס, אינגעלייט וואס אינוועסטן אין דעם, דאס הייסט מען שארט די מארקעט, מען מאכט מען לאנג די מארקעט, דאס מיינט ווען די מארקעט גייט ארויף מאכט מען געלט, גייט אראפ מאכט מען געלט, ס'איז א גאנצע מהלך ווי אזוי מען טוט עס, און מען קען מאכן אפרעס דא אויפן נעט, אבער השומר והזהר. סאיז א הונדערט פערסענט עווענטשעלי לאס. סאיז א הונדערט פערסענט עווענטשעלי לאס אז מען גייט עווענטשעלי פארלירן געלט. איך האב שוין געזען זייער אסאך מענטשן וואס האבן פארלוירן געלט אין דעם. יעדער איינער ווי שטרענגע דיסציפלין מען מאכט זיך אז מען גייט נישט טון די ריסקי מאוו און יענע ריסקי מאוו עווענטשעלי טוט מען דאס אלעס. עווענטשעלי פארלירט מען די גאנצע געלט. און ועל כן אז סאמע דיין חבר זאגט דיך די גע און דא דא איז די פלאץ טאקע ווי מען מאכט אסאך געלט מען קען מאכן ממש הונדערט פראצענט אויף די געלט א יאר צוויי הונדערט פראצענט אויף די געלט א יאר אבער עווענטשעלי פארלירט מען די גאנצע געלט סאו כ'האב געזאגט זייער קלאר וואטש דיין געלט עני זאך וואס שמעקט מיט אפשענס טאטש נישט ווייל אנלעס דו האסט ממש געלט וואס דו קענסט פארלירן קוק עס אן ערגער ווי געמבלען און מ'זעט מיט יציק ווען די נושא פון פון אקשנס.
סאו פרעגט מיך דער איד וואס איך האלט אויף די שטיקל וואס לעזער קראוס זאגט דא, סאו איך גיי ענטפערן אויף דעם, און איך גיי זאגן ניינטי ניין פערסענט וואס לעזער קראוס זאגט דא עגרי איך מיט עס, הונדערט פערסענט אז טאמער איינער גייט אריין אין די אפשנס מארקעט, איך גיי נאר צולייגן פון מיך, מיין אייגענע סטעיטמענט, אן דעם וואס ער ווייסט וואס ער טוט, איז עס אלמאוסט א הונדערט פערסענט אז ער גייט פארלירן געלט, דאס איז געמבלינג, דאס איז נישט קיין אינוועסטינג, אונז רעד מיר דא אסאך מאל וועגן מענטשן וואס זאלן אוועק לייגן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, דאס איז אינוועסטן, מענטש לייגט אוועק, פארגעסט פון עס, דאס איז אינוועסטן, אריין לייגן געלט אין די אפשענס מארקעט אן דעם וואס דו ווייסט וואס דו טוסט איז געמבלינג, דאס וואס אונז האבן געשמועסט דא אין די לעצטע פאר וואכן, וועגן סינטעטיק סטאקס מיט אפשענס, מענטשן שיקן מיך כסדר מעסעדזשעס, יא, וויאזוי עס איז אזא גרויסע ריסק צו טון דאס, אזא גרויסע ריסק צו טון יענץ, יא, הונדערט פראצענט, איך האב נישט דא געזאגט אז מען זאל עפעס טון, איך האב נישט געזאגט עפעס אז עס איז נישט ריסקי, מיין דזשאב אין די לעצטע דריי שיעורים וואס איך האב דא געגעבן איבער סינטעטיק סטאקס איז נישט געווען איבער. א סטרעטעדזשי וואס איך זאג רבותי הער אויס די שיר און גיי טו עס. מיין כוונה מיט דאס איז געווען, תן לחכם חכם ויחכם עוד, איך קען מענטשן וואס איך באקום אימעילס פון מענטשן וואס זיי האבן אויסגעהערט דאס שמועסן, די לעצטע דריי וואכן האב איך גערעדט פון אפשענס, מיינע ערשטע כ'ווייס נישט פופציג זעכציג הונדערט שירים האב איך אויך גערעדט פון אפשענס זייער אסאך, כ'באקום אימעילס פון מענטשן כסדר וואס זאגן מיך וועגן די שיר האט מיך עס געמאכט אינטערעסירט צו טון ווייטער אין דעם, כ'האב געטון ווייטער אין דעם האב איך געטראפן געוויסע סטרעטעדזשיס וואס האט געארבעט פאר מיר, און איך טו עס ווייטער. אבער טאמער איינער הערט אויס א שמועס און ער זאגט wow options מען קען מיט קליין געלט מאכן ריזיגע געלט, יא אבער די ווייסט וואס מען קען אויך מיט קליין געלט דערלייגן ריזיגע געלט אויב מען ווייסט נישט וואס מען טוט. יעצט איך וויל אראפלייגן דא א אינטערעסאנטע כלל. וואס איך וויל וואס מענטשן זאלן פארשטיין, אפשענס ביזנעס, סטאקס ביזנעס, פיוטשערס, פארעקס, ביטקוין, קריפטא, אלעס איז די זעלבע זאך. עטס דארפטס פארשטיין א זאך, די זאכן זענען א ביזנעס. ס'איז דא א ביזנעס וואס ס'הייסט אפשענס טרעידינג, ס'איז דא אזא ביזנעס. רוב מענטשן וואס טוען עס דערלייגן געלט, אבער די מענטשן וואס דערלייגן געלט טוען עס נישט ווי א ביזנעס, זיי טוען עס ווי געמבלערס, זיי טוען עס ווי, wow, איך בין געווען אין בית מדרש, איך האב געזאגט פרשת המן און ס'גייט זיין באשערט פאר מיך צו זיין א עושר, איך האב געהערט אז סטאק אהער אהין אהין, ער קויפט קאלס אפשענס, ער נעמט זיין גאנצע לעצטע געלט וואס ער האט צו סעיוון און ער פאקט עס אריין אין די אפשענס מארקעט, דער מענטש גייט פארלירן געלט, אפילו אויב די ערשטע פאזישן גייט אים ארבעטן, סוף כל סוף גייט ער פארלירן געלט ווייל ער טוט נישט זאכן ריספאנסעבלי, איך זאג אייביג אז ווען א מענטש. קויפט א לאטערי טיקעט איז עס א חיסרון אין אמונה, פארוואס? ווייל ער ער האלט נישט אז דער אייבערשטער קען אים רייך מאכן אויף א נארמאלע דרך הטבע'דיגע וועג, ער האלט אז אדער האלט ער אז ער איז אזוי עקסעפשענעל אז דער אייבערשטער דארף אים געבן עשירות אן ארבעטן נארמאל אן א דרך הטבע'דיגע וועג, אדער איז ער סתם א געמבלער. א מענטש גלייבט באמת טוט ער נארמאלע זאכן. ווען א מענטש גייט אריין אין די אפשענס מארקעט אן א סטרעטעדזשי אן וויסן איז מאוסט פראבעבלי גייט ער פארלירן געלט. עטס קענטס די קוואוט פון ווארען באפעט, יא? די רול נאמבער וואן אין די סטאק מארקעט, דאונט לוז מאני, רול נאמבער טו, דאונט פארגעט רול נאמבער וואן. אזוי זאגט ווארען באפעט. און איך זאג ענק די זעלבע זאך. ווען דו אפראוטשט עס ווי א געהעריגע ביזנעס, דארף זיין רול נאמבער וואן, דאונט לוז מאני. יעצט די חילוק פון די אפשענס ביזנעס און עני אנדערע ביזנעס איז זייער פשוט, ווען איינער טוט ריעל עסטעיט, איך קען ענק זאגן צענדליגער אדער הונדערטער מענטשן וואס האבן אנגעהויבן צו טון ריעל עסטעיט און זיי האבן דערלייגט אלע זייערע געלטער, גיי פרעג מענטשן וואס זענען מוצלחים אין ריעל עסטעיט און פרעג זיי, זיי זאלן דיר דערציילן די ערשטע פאר דיעלס וואס זיי האבן געהאט, רוב מאל האט זיך עס ענדיגן מיט א האט זיך עס געענדיגט מיט א הארער סטארי, ס'האט זיך געענדיגט זיי האבן געלייגט די געלט, ס'האט זיך געענדיגט זיי האבן געמאכט טעריבל טעריבל מיסטעיקס, ווייסט די חילוק פון דער וואס האט יא מצליח געווען און ווער נישט איז, ער האט נישט אויפגעגעבן, ער איז געגאנגען ער האט זיך געלערנט פון זיינע מיסטעיקס, און ער האט עס געטון נעקסטע מאל בעסער, און ער האט מצליח געווען צום סוף, דער אנדערער אוי ס'גייט נישט ער האט אויפגעגעבן, יו נאו וואט ס'איז נישט באשערט פאר מיך, נעקסט, דאס איז די חילוק פון די צוויי, רוב מענטשן, איר ווייסט, איך רעד זייער אסאך, איך פוש אינגעלייט אריינצוגיין אין ביזנעס אליין, איך האלט אז אינגערמאן דארף זען אריינצוגיין אין ביזנעס אליין אויב ער קען, ס'דא עקסעפשאנס, באט נארמאלע אינגעלייט דארפן טרייען אריינצוגיין אין ביזנעס אליין, איך פוש זייער שטארק מענטשן פאר דעם, פרעגן מיך מענטשן, איך באקום אימעילס כסדר, רוב מענטשן וואס גייען אריין אין ביזנעס פארלירן, רוב מענטשן וואס גייען אריין אין ביזנעס דערלייגן געלט, פארוואס זאגסטו עס? ביסט גערעכט, רוב מענטשן דערלייגן געלט, אבער אז דו געסט נישט אויף, און דו העסט זיך לערנען פון דיינע מיסטעיקס, און דו גייסט אריין קאושעסלי, דו וואטש וואס דו טוסט, נישט דו דערמאנסט דיך ווען דו דארפסט שוין האבן הונדערט פֿופֿציק צוויי הונדערט טויזנט דאלער א יאר צו לעבן, און דעמאלטס קומסטו אן, דעמאלטס איז זייער שווער, דעמאלטס ווערסטו עמאושענעל, דעמאלטס גייסטו מאוסט פראבעבלי טון סטופיד זאכן, אבער דו דערמאנסט דיך גענוג פרי, דעמאלטס האסטו א טשענס צו מצליח זיין. די חילוק פון די אפשענס ביזנעס אדער פון עני ליקוויד מארקעט איז אז מ'קען מיט אפאר קליקס, פלעין ווייל דו ביסט אין א שלעכטע מוד, לאמיר זאגן דו ביסט אווער טייערד, ביסט נישט געשלאפן די נאכט, אדער דו האסט יעצט א ריזיגע חוב צו באצאלן, און דו מוזט יעצט האבן הונדערט טויזנט דאלער עמערדזשענסי איבערנאכט, און דו ביסט פארלוירן, דיינע עמאושענס שפילן אויף די העכסטע לעוועל, און יעצט גייסטו אין די סטאק מארקעט, גייסטו פארלירן געלט, שטיי ווייט פון עס, האלטס פאר די קאפי צופרי, טאטש נישט די מארקעט, האסט נישט וואס צו טאטשן דארט, האסט נישט וואס צו זוכן דארט, אפילו ווען דו קענסט דיינע סטרעטעדזשיס. אבער ווען איינער איז עכט אינטערעסירט, און ביי די וועי, קיינער גייט נישט מצליח זיין אין די אפשענס מארקעט פון הערן א שיעור פון לעזער קראוס אדער פון מיך אדער פון א צווייטן פון א אפשען סטרעטעדזשי און ער גייט עס טון, ווען איך רעד איז עס מער בבחינת תן לחכם ויחכם עוד, איך וויל דיך מער סטימולעטן, איך וויל דו זאלסט זען צו עס אינטערעסירט דיך און אויב יא גיי טוה ווייטער, גיי זוך גוט צו לערנען די סטרעטעדזשיס, נישטער ארום, זוך אויף ביז דו טרעפסט עפעס א זאך וואס עס קען ארבעטן פאר דיר, סאו עגעין, רול נאמבער וואן, זיי מורא'דיג מורא'דיג דיסציפלינד, דאונט לוז מאני, און כ'על ענק זאגן נאך א זאך, כ'האב גערעדט פון דעם אפאר טעג צוריק האב איך געשיקט א אימעיל אויף דעם, כ'האב פונקט געשמועסט מיט א טעראפיסט האט ער מיר געזאגט אז ער דיסאגריט מיט מיך, איך דיסאגרי מיט אים, ס'קען זיין ער איז גערעכט אז ס'איז דא עקסעפשאנס, אבער אין דזשענערל איז אזוי ווי א סיסאו, ס'איז דא, זעסט א סיסאו איז דא די. כ'וועל עס מאכן יא. ס'איז ס'איז דא די הויעכע און די נידעריגע. ס'איז דא אינטעלידזשענט פארט, די אינטעלידזשענט א פארט פון די מענטש, און די אימאשענעל פארט פון די מענטש. ווי מער און ווי מער אימאשענס א מענטש האט, אלץ ווייניגער אינטעלידזשענס האט ער. ווען דו ביסט אויף א הויעכע אימאשענעל פלאץ, קענסטו נישט טראכטן אבדזשעקטיוולי, קענסטו נישט טראכטן מיט שכל אזוי גוט וואס דו האסט צו טון. אבער אויב דיין אינטעלידזשענס איז הויעך איז דיין אימאשענס נידריג. כ'גיי נישט זאגן אז ס'איז ממש פראפארשענעט, און איך גיי נישט זאגן אז ס'איז נישט דא עקסעפשאנס, ס'דא מענטשן וואס זיי זענען זייער עמאושענעל מענטשן, אבער זיי קענען קאנטראלן זייער אינטעלידזשענס אויך, נישט אריינצופאלן אין שלעכטע פלעצער. מיין פוינט איז, אז איינס פון די ערשטע זאכן וואס דו דארפסט וויסן ווען דו טאטשט די מארקעט, אז דו ווילסט זיין אינוואלווד אין די אפשענס מארקעט, דארפסטו וויסן אז דו דארפסט האבן רולס אין פלאץ, נאכדעם וואס דו האסט שוין געטראפן די סטרעטעדזשי, דארפסטו האבן רולס אין פלאץ אז דו זאלסט וויסן ווען דו גייסט אריין, ווען דו גייסט ארויס, און לאמיר זאגן אז דו האסט א רול ארויסצוגיין פאר א לאס, אויב ס'גייט געשען די לאס גייסטו ארויסגיין פאר א קליינע לאס, גייסטו ארויס! און אויב דו זעסט אז דו גייסט נישט ארויס איז די אפשענס מארקעט נישט פאר דיר. עטס דארפטס וויסן אַכציק פראצענט פון די הצלחה אין די אפשענס מארקעט איז קאנטראלן עמאושענס, נאר צוואַנציק פראצענט איז צו טרעפן די סטרעטעדזשיס, באט ווען דו טרעפסט די סטרעטעדזשיס דארפסטו האבן רולס אין פלאץ פונקטליך צו וויסן ווען דו גייסט אריין און פונקטליך ווען דו גייסט ארויס. הונדערט פראצענט אז נישט האסטו עס נישט וואס צו טאטשן. יעצט ווען דו האסט שוין די סטרעטעדזשי, דו גלייבסט שוין אז דו קענסט קאנטראלן דיינע עמאשענס, דעמאלטס אויב דו ווילסט עס טרייען, טריי עס מיט קליין געלט. און איך דיסעגרי מיט לעיזער קראוס אויף די פוינט אז ווען דו האסט איבעריגע געלט וואס דו קענסט פארלירן, דעמאלטס קענסטו גיין אין די אפשענס מארקעט, ווייל מיין טייערע פריינט, ווי ווייט איך קען ענק, קיינער, אפילו דו מאכסט א מיליאן דאלער א יאר, קיינער האט נישט קיין געלט וואס ער מעג טון זאכן צו פארלירן. האסט נישט איין דאלער אפילו וואס דו מעגסט טון צו פארלירן, וואס עפעס האסטו טון זאכן צו פארלירן? ווען דו ווייסט פאראויס אז דו גייסט פארלירן וואלסטו עס געטון? כ'זאג דיר אז דו גייסט עס פארלירן. ס'איז נישט קיין באט און איף. דו גייסט עס פארלירן, אז נישט היינט איז מארגן, און אויב דו גייסט מצליח זיין מיט דיין ערשטע טרעיד, גייסטו עס פארלירן מיט דיין צענטע טרעיד, אלעס וואס דו האסט געמאכט אין די לעצטע נײַן טרעידס. סאו האסט נישט וואס צו זוכן אין דעם. האסט באמת נישט וואס צו זוכן אין דעם. אויסער אויב דו ווילסט באמת טון אין דעם, לייג דיך שטארק אריין אין עס, בוי דיך אויף א גוטע סטרעטעדזשי, און נאכדעם טעסט דיין סטרעטעדזשי, די סטרעטעדזשי דארף זיין רולס בעיסד, אזוי ווי איך האב געזאגט, רולס ווען מען גייט אריין, רולס ווען מען גייסט ארויס, און עס טעסטן, טעסט נישט נאר די סטרעטעדזשי, טעסט דיך אויך אויס צו דו האסט געפאלגט די רול, ווען די רול האט געהייסן ארויסגיין מיט א קליינע לאס, ביסטו ארויסגעגאנגען? אויב נישט האסטו נישט וואס צו זוכן אין עס ביז דו בויסט דיך דאס אויף, איינמאל די האסט עס געבויעט און די זעסט די ביסט מצליח קענסטו מצליח זיין. ביי די וועי, א חלק פון די רולס, א חלק פון די סטרעטעדזשיס, איז דא עוועילעבל איידיעס וואס אונז העמיר נאך ארום רעדן אין אנדערע שיעורים אם ירצה ה', וויאזוי די קענסט טון זייער סעיף סטרעטעדזשיס. אפשנס קענסטו טון די מאוסט ריסקי, סטופיד, געמבלינג סטרעטעדזשיס. באט דו קענסט אויך טון סעיף סטרעטעדזשיס, און געווענליך די סעיף סטרעטעדזשיס איז ארומגענומען ארום די געמבלערס וואס זיי געבן אויף, די אלע מיליאנען מיליאנען געמבלערס וואס געבן אויף זייער געלט פאר אביסל געפיל, פאר אביסל סטופידיטי, פאר אביסל פילן גוט, זייער געלט זאל ווערן געטרענספערט צו די קאנסערוועטיוו ריסקא דווערסט אפשענס טרעידער וואס האט יא סטרעטעדזשיס און וואס קען יא קאנטראלן זיינע עמאשענס און די קענסט פראטעקטן א פארטפאליאו מיט דעם אונז רעד מיר אייביג פון אריינלייגן געלט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט אז די ווילסט נישט טאטשן אפשענס און די ביסט נישט רעדי דיך אריינצולייגן צו פארשטיין וואס די טוסט זאלסטו דאס טון אגאנצן צייט באט אויב די ווילסט יא קענסטו דיר בויען סטרעטעדזשיס וויאזוי צו גיין א סטעפ ווייטער און פראטעקטן דיין פארטפאליאו וואס די אינוועסט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט און דו גייסט נעמען דיין עס ענד פי פֿינף הונדערט פארטפאליאו וואס דו לייגסט אוועק דארטן געלט פאר חתונה מאכן פאר ריטייערמענט און דאס גלייכן און דו קענסט עס מאכן סעיפער דורך אפשענס דאס איז נישט געמבלען דאס איז א זייער א נאון סטרעטעדזשי וואס זייער אסאך ווערי סוקסעספול אינוועסטערס טוען אבער דו טארסט עס נישט טון פאר דו האסט דיך עס גוט אויסגעלערנט פאר דו האסט עס גוט שטודירט און פאר דו האסט געזען אז דו ווייסט וואס דו טוסט און דו האסט עס געטרייט מיט קליינגעלט און אזוי ווי איך האב געזאגט די פלאץ פאר דעם איז נישט אויף קול מבשר די פלאץ פאר הערן אינטערעסאנטע זאכן וואס דו קענסט נאכדעם טראגן ווייטער איז א גוטע פלאץ אין קול מבשר. ביי די וועי, מער צו שם, אנגעפאנגען, כ'ווייס נישט צי א וואך צי א חודש ארום, איך רעקארד דאס, דאס גייט ארויף פרשת ואסכנן תשפ ה, סאו ערגעץ אין די נעקסטע פאר וואכן, כ'ווייס נאכנישט פונקטליך ווען, וויל איך בעזר השם אנהייבן צו רעקארדן קליינע עדיוקעישאנעל פיסעס אויף אפשענס איידיעס, אבער אגעין, טו עס נישט! נאר אויב דו ווילסט דיך עס גוט אויסלערנען, דעמאלטס קענסטו ווען דו קענסט עס שוין גוט, דעמאלטס קענסטו עס האבן אז דו האסט א סטרעטעדזשי און דו האסט די רולס ארום דעם און דו ווייסט אז דו גייסט קאנטראלן דיינע עמאושענס און דו גייסט זיין דיסציפלינד, דעמאלטס קענסטו עס אנהייבן צו טון. באט אויב דו ווילסט באקומען אזעלכע א אימעיל פון אזעלכע קליינע סניפעטס פאר פרי, טאטעלי פאר פרי, זאלסט באקומען אינטערעסאנטע איידיעס פון די אפשענס מארקעט, קענסטוך סובסקרייבן צו חייםעקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאגס, בלאג. CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש BLOG בלאג, סובסקרייב דיך דארט, ווען די גייסט ארויף גיין יעצט, בשעת איך ריקארד די שמועס, גייסטו נאר זעהן אלטע פאוסטס, אבער אם ירצה השם אווער די נעקסט פיו וויקס גיי איך אנהייבן צו ארויסשיקן זאכן איבער די אפשענס מארקעט, וועסטו קענען באקומען א אפדעיט, א אימעיל מיט א אפדעיט ווען איך האב אזא נייע ריקארדינג, באט פליז בי קערפול, און דער אייבערשטער זאל דיך העלפן זאלסט מצליח זיין מיט דיין אינוועסטן, און אויב דו האסט עני קוועשאנס וואס דו ווילסט מען זאל דא אדרעסן, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, שיק א טעקסט, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, און יו נעווער נאו, מעיבי דיין קוועשאן וועט זיין די נעקסטע אדרעסטע שמועס.